Үтүө күнүнэн мин аатым Нойкова Алекса биэс саастаахпын Сарданаҕа кустук оҕо эйгэтэ Семен Данилов хоно күөрэгэй Күөллэр муустаах тураллар күлүксэргэ хаарсатар Көмүс күөмэй күөрэгэй Кээтин тугун эрдэтэй Кынаппынан сирэйэн хаары күдьэт инибин Күөлбүт мууһун битийэн көлбүрэтийэн дэнэбин Көрдөөх көтөр күөрэйи кэпсиирин тугун билээй, хайаан бардын кыайымый, кыайбатаххына хайаҥый, күн анныгар тахсаммын, көрүү көтө сылдьаммын ырыата үөриэм, ырыабынан эдээриэм Охолоор, тымныы байҕал омуннаах чусхааныгар хорҕойон, тоҕуран бар диилэр дьыл алҕа Олоҕусчулуй кытта дабайан үөһэ ытар, муус болго мостоох күтүр дойдубар күн-күнтүүр тыынара чысхаан туман хаамара хардаах буолан оччоҕо ийэ сирбэр обуна тымныы түһүө. Оҕолор куттанымаҥ, дьиэлэргэ хорҕойумаҥ, айхаллаан кыстык хаары уһуйдан томмут күөлү хаҥкылаан ыһырдан бултан оччоҕо

Бу иһэр, бу иһэр, балыйар мэлдьэһэр сүүс куотар сүбэлээх Сиома диэн күөх сирэ. Уруокка утуктуур, оҕону муһуктуур, кылааһын үлэтин толорбот мэлдьитин. Буоряттан устуохпун буочара куһаҕан, дуоскаттан суоттуохпун көрбөппүүн диэн куотар

Күнүһүн көстүбэт, түбүктээх ийэтигэр көбөтө биллибэт. Кыракый инитин көстүөҕүн кыбыстар, саататын кэриэтин хаадьылаан ытатар Сoma уол күөх сүрэх, сүүс куотар сүбэлээх, уута воздетахпар, уруога элбээччи, уруоккун диэтахпар оҥорбут буолааччы, көмөлөөс диэтэххэ, хаҥкылыы сүүрээччи, сырыс бар диэтэххэ ыалдьыбыт буолааччы Уолга дэлэккэй, хоруйа дэлэгэй, сёмма уол күөх сүрэх, сүүс уотар сүбэлээх Артем Яковлев, Михаил Васильевич Мегежекскай аатынан Маалыкай орто оскуолатын ахсыс кылааһын үөрэнээччитэ, Сэмэн Данилов, сайылык Санаабар бу илэ күһүннэ Сайылык алтан от сылыылара Үчүгэй-үчүгэй күн үүннэ Үүт туран, үүт туран халлааммар Тумулга сайылык фермата Түптөккө буруота унаара Кытылык-кытылык кыргыттар Кыргыттар лыах буолан дайаллар Санаабар биир ырыа дьиэрэйэр, Сайылык аныгы ырыата, Нап-намыын нап-нарын үллүгэр, Намчытык тайаарар дорҕооттор. Барыта киэм холку, онно баар. Барыта уйаҕас-сэйэҕэс, ичигэс-ичигэс, онно баар.

Чыычахха чыычах чупчаарар тыла, сүүрүккэ сүүрүк сипсийэр тыла, этиҥҥэ этиҥ эрчимнээх тыла, илгэлээх истиҥ ийэ тыл буолар. Оттон бу миэхэ ийэм биэрбит тыла, олоҕуҥ тыла, тапталыҥ тыла, мин төрүт тылым, мин ийэ тылым, саргылаах сахам саҥата буолар Өлбөт мэҥэ тылбыттан булабын Ааспыт кэмнэр айыы санааларын Бүгүҥҥү күнүм көмүс түгэннэрин Кэлэр кэмнэр кэтит кэриҥнэрин Кининэн эрэ, тыыннаах тапталым нарыҥ саҥатын туойар кыахтаахпын. Өлүөнэм, үрүҥ түүнүн үчүгэйин, өлбүт өрөгөй бардам баҕатын. Кининэн эрэ, кининэн эрэ. Кэпсиир кыахтаахпын, силигин ситэрэн. Сэмэй сүрэх, сип-сибигин эйитин. Сээркээн сэһэн, иһирэх иэйитин. Эр санаабыт төлөнүн, омунун. Дьоһуннаах дьайыыбыт дуоспурунун! Олох ханнык да ыар түгэнигэр ийэ тылгыттан абыралы буолуоҥ. Кини киэҥ байҕалыгар тиксэҥҥин баай дууһаланыаҥ, өлбөт өйдөнүөҥ. Эҥин эгэлгэ кэрэтик иһиллэр үгүстэр, үгүстэр дархан тыллар. Тыллары бары туспа кэрэлээхтэр, бары туспа уран ойуулаахтар оо ол эрээри дууһам түгэҕэр эн бар дьонуҥ санаатын саталыыр ийэ эрэ тылгынан этиллэр итии иэйиилэр сөҥөн сыталлар ол иһин дьылҕа киһиэхэ анаан биэрбит эбит ийэ тыл алыбын нууччаҕа нуучча номоҕон тылын сахаҕа саха сайаҕас тылын Сир ханнык да муннугар тиийэн Саха сириттэн сылдьабын диэтэхпинэ, сахалыы тылынан уруй эттэхпинэ, дьон көрсөллөр эйэҕэс мичээринэн доҕор киһилэринии илиилэрин биэрэн онно миигин бу бырабыйабын ордук саныы ытыктыы көрөллөр тымныыга тоҥмут куйааска буспут ыыртан чаҕыйбат дуолунтан толлубат киһи киэнэ Киириннии көрсөллөр. Онно миигин, булчута суох киһини, чулуу булчуттуу ытыктыы көрөллөр. Кыыл адьырҕатын, кылааннаах күндүтүн, умсаран, уһааран улуу дойдутун байыппыт киһилии махтана көрсөллөр. Онно миигин муҥутах бэйэбин алмаасчыт, көмүсчүт бэрдинии көрдөллөр, сирин сүргэйэр, хайаны арҕарар, Сахам сирин бараммат быйаҥын барытын бас билэр киһилии көрсөллөр Оччоҕо Барҕалай дойдун барахсаны чулуу булчут үрүлүйэр үлэһит, көрсү, сэмэй, бар дьонун барахсаны улуу махталынан, айманан ахтабын, саха буолбуппунан кэм туттабын.

Хаһыын эрэ өр сыллааҕыта муус устар саҕаланыыта нуучча оҕото төрөөбүтэ. Нуучча биир куоратыгар Ол оҕо сахалыы харахтааҕа, эмпэрэлээх сүүстээҕэ, Ылдьаа диэн үтүө аҕалааҕа, Маарыйа диэн ийэлээҕэ, оччолорго Өлүөнэ өрүс муус болгуу эйгэлээҕэ, ханнык да бэйэлээх күнүс сылыппат тымныы күннээҕэ. Умнук этэ сахаларга, ыраахтааҕы ыйаахтара. Кыа хаанынан ытаталлара сахалар саха баайдара. Хантан, дьахантан билиэхтэрий хараҥа сахалар? Ол түүн кинилэр кэрэ кэскиллэрэ ол оҕолуу төрөөбүтүн. Ычча ньургуннарын кытта манна сынньана сытаммын, сахам самныбат саргытын сахалыы махтана саныыбын. Ууга нэлэккэй, атаҕа инчэҕэй, илиилиин сирэйдиин бадараан, суол буора таҥастыын суумкалан барыта оптуоха, буһар, буһар, балыйар, мэлдьиһэр, сүүс куотар сүбэлээх суобан диэн көх-сүрэх, уруок куурдук

Диэтэҕин сыабын билбэтэх буолааччы, олор бу туругун дьиэтигэр умнааччы, эбэтэр дьиэтигэр үлэтэ үөдүр, түбүктээх этигэр көмөтөллүбэт кыракый иниитин көрсүөҕүҥ кыбыстар, хаатытын кэриэтин хаадьылаан ытатар.

Сүүс араас сүбэлээх. Икки ийэ уонна икки кыыс Софрон Данилов икки ыаллыы ийэ тэлгэһэлэригэр тахсан кэпсэтэ олорбуттар. Иккиэн күнүгө үлэлээн, ийэлэригэр түбүгүрэн сылайбыттар. Иккиэлэрин кыргыттара тэлгэһэҕэ оонньуу сылдьыбыттар.

Бэрээнньэҥ ылан аҕалыам, отко-оттор маһыныы кыстыам. Уонна сырыы диэки сүүрэн элэстэнэн хаалбыт. Клара буоллаҕына ийэтигэр көтөхтөрөн, уураан чабырҕата олорбут. Маамам барахсан, мин эйиигин күүскэ да күүскэ таптыыбын. Сыыртан ньирэйи сылгылаан, хонук маһын кыстаан бүтэн, Маайа тиритэн хорутан кэлбит. Ээ, оҕом барахсан, чабаранньан, манна күнэ кресломнаналаров. Маайа оонньуу тэбиммит, Клара ийэтин ньилбэгиттэн түһэн, эмиэ оонньуу сүүрбүт. Айыы айа, үрэйим ханна киирдэ буолла, үрэйдин көрдүү бардым Клара ийэтэ сылайбыт быһыынан аа-дьуо сыһыы диэки хаампыт. Икки кыыс икки ийэ, икки кыыстан хайалара ордук ийэтин таптыыр эбитий? Чыычаахха чыычаах чопчаарар тыла, Сүөрүккэ сүөрүк сипсийэр тыла, Этиҥҥэ этиҥэр симнээх тыла, Илгийэр истиҥи ийэ тыл буолар. Онтон бу миэхэ ийэм биэрбит тыла, Олоҕум тыла, тапталым тыла, Мин төрүт тылым, мин ийэ тылым Саргылаах сахам саҥата буолар. Өлбөт мэҥэ тылбыттан булабын Ааспыт кэм айы-санааларын, Бүгүҥҥү күн көмүс түгэннэрин, Кэлэр кэм кэтит кэриҥнэрин. Олох ханнык да ыар түгэнигэр Ийэ тылгыттан абыралы булуҥ,

Ити иэйиилэр чуһумчуталлар. Ол иһин дьылҕа киһиэхэ анаан биэрбит эбит, ийэ тыл алыбын, нууччаҕа, нуучча номоҕун тылын, сахаҕа, саха сайаҕас тылын. Семен Данилов Өлүөнэ эбэтэ «Мин кинини көрбүтүм, мин манна үүммүтүм, буналыы сыһыыбар бучараҥ аларбар, үөрэниэххэ, үүнүөххэ, үчүгэй да дойду, үчүгэй да дойду, Өлүөнэ эбэкэм, мин үлэ үөрүүтүн, мин олох күндүтүн»

Семен Петрович Данилов-хоһооно Мин төрдүм Кимтэн кииннээх, хантан хааннаах Киһи дьиҥиний диэтэргит Кэпсиэм этэ мин дьоһумнаан Сиинэ диэн төрүт сирбин Ол сир кус-хаас таптаан сааһырар Улуу күөллээх эйимнээх Эһэ, бөрө, ыыра-дьаара аппалардаах Тэҥкэлээх, өс сүрэхтээх хоһуун дьоҥҥо дьаарбаҥ буолар тайҕа баар, уйан, хатан биллэр суола ол тайҕаҕа эрэ баар, онон дьоно дуулаҕалар, кыргыттар да хаалбаттар, онно хоргус дууһалаахтар Тулуйан олорботтор. Онно хаардыын орду кыраас, оннук хаарга кырамаҥ да, кыра ким, ырыых ыраах хараарын көстө сытар. Ол да иһин быһылаах, талбыт курдук күнүскү, онно ыраас дууһалаах, ордук көнө дьон үөскүүр. Кэпсиэм этэ-сиинэ ыалын, сүөгэй үүттээх сылаас чаайын, ол ыал амарах сыһыана чаайынааҕар сылааһын. Төрөөбүтүм булчут, отчут, кэнэн саха ыалыгар, аҕам курдук чулуу булчут буола өптөөп сылыгар. Кэпсиэммин, ол аналын, сааскы халлаанныын барбытын, өптөөп өрүгэй сарыала атын аартыгы аспытын оттон дойдум ол эрчимэ сиинэм сүүрүгэ силлиэтэ ырыабар төһүммүтүн ырыам бэйэтэ этиэхтин Санаабар бу илэ кэлиннэ, сээник алтан атыылар үчүгэй үчүгэй күн үүннэ, үүт тураан, үүт тураан халлааммар. Бука сээдэр ферматын сүптэ күөх боруода уҥаарар кытылык кытылык кыргыттар кыргытар лээх буолан дээллэр Санаабар биир ырыа дьиэрэйэн сайылык аныгы ырыата нап-намыы, нап-нарын намчытык тайаарар дорҕоотто Барыта киэн холку, ол онно барыта уйаҕас-хайаҕас, ичигэс-ичигэс, ол онно салгынныын сымнаҕас-сымнаҕас Санаабар бу үлэ көһүннэ сайылык алтан отзывыыллар үчүгэй-үчүгэй күн үүннэ үүт тураан үүт тураан халлааннаах Кырдьык сорох ардыгар тохсунньулуу тыллыыр Оннук кырдьык сырдыга киһини өлбөт тыынныыр Үрдүк Айыы оҥостон үйэлэригэр үүнэллэр Мин Дмитриева Мария Иннокентьевна Кэбээйи улууһун Чагда бөһүөлэгин олохтооҕунабын, аҕа уон икки саастаахпын. Сэмэн Данилов Тимофей Сметанин диэн хоһоонун ааҕабын Күлэр-үөрэр, сүбэ биэрэр өрүү тыыннаах эдэри буорга да кииртин иннигэр өлбүт диэххэ түктэри кини этэ сатыы саллаат үлэтигэр олоҕор киирбит түргэн хаамыынан саха литературатыгар Килэктэйиэс сэбэрэтин хараҕа сырдатара, олоҕун уордаах иэйиитин сүрэҕэ сымнатара. Сатыыр этэ сайаҕастык, курус санааны этэри, киһиттэн эрэ астыктык киһини үрдэтэри. Сатыыра эр санаалаахтык, тыйыс санааны этэри, Таптал өһүөн иэйиитин дьон сүрэҕэр тиэртэлиэм, сөҕөр этибит баламат бараммат фантазиятын сатыы саллаат хааман тиийбит муудараһа бардамын, көрсө түһээт кини биири салгыбакка сүбэлиирэ дьиҥнээх киһи диэн кимин ол улахан суруйааччы Тохсунньуга суолга көрсөн тоҥортуурун мин саныыбын, тоҥортон күүстээҕи кэпсээн, титирии туран умайарын кини килбик мичээринэн быһаарара быһаччы дьиҥнээх киһи диэн кимин, ол улахан суруйааччы. Мин санаабар, мичилийэр, Ол тыыннаах Түмэппийи буорга да кииртин иннигэр өлбүт диэххэ түктэри Эппэр ийэ мүөтүн кытта иҥмит эбит быһыыта, кустук өҥнөөх, кымыс сыттаах, саха мандаар саҥата. Кини миигин таптыыр, ыллыыр, тыыннаах сырдык дууһалыыр. Кини миигин кырыыр-алгыыр, эрдээх-хоһуун санаалыыр. Кини миэнэ барҕа баайым, өлбөт мэҥэм мин дьолум. Кини миэнэ ыалдьар ыарыым, үлэм, күнүм мин соругум. Кэмниин тэҥҥэ дьоммун кытта

Эйигин мин ыҥырыаҕым, ийээ диэн мин хаһыытыаҕым. Тоҕойдору туораан ис, арҕастары ааһан ис, саргы дьайаан сахам тыла, сарыл санаа сахам тыла.

Ураанай кус ийэ күөлүгэр тыыннааҕын тухары төннөр. Мин сүрэҕим ийэ буоругар мээр курдары тартарар. Дьолум миэнэ төһөтүнэн дойдубар талаһабын. Муҥум миэнэ төһөтүнэн дойдубар талаһабын үөрүүм үрдүк буоллаҕына дойдубар талаһабын хомолтом холуон буоллаҕына дойдубар талаһабын чэгиэн чэбдик буоллахпына дойдубар талаһабын ыар ыарыы ыксалаатаҕына дойдубар талаһабын арбана хайҕаннахпына дойдубар талаһабын балыырга баттаннахпына дойдубар талаһабын өҥүрүк куйаас түстэҕинэ дойдубар талаһабын тоһуттар тымныы кэллэҕинэ дойдубар талаһабын олох дьиҥэр баҕардахпына дойдубар талаһабын өлүү туһунан санаатахпына дойдубар талаһабын тапталы да таайбыт чааспар тапталтан да маппыт сахпар син биир Син биир талаһабын, төрөөбүт алаһабар. Этиҥэр эмиэхэ дьонноор, төрөөбүт төрүт буоругар. Ким хаһан таласпатын, ким тоҕо тардыспатын. Тыыннааҕын тухары төннөр ураанай кус ийэ күөлүгэр. Уйгу быйаҥнаах алааска Улуу Ыһыах күннээн турар, Симэхтээх аттар сылгылар Сэргэ аайы тоҕуоруйтар Саха аймах бырааһынньыгары, Саха тыла, саха сиэрэ, Саха сахалыы таҥнара Таҥастарыам олус кэрэ. Күндү ыалдьыт нуучча дьоно ол үгэһи ытыктааннар түһүлгэҕэ доҕор дьоҥҥо уу сахалыы саҥараллар. Арай пиэмсик ыччаттар туспа туттан сылдьаллар, мин сахалыы ытыыбар нууччалааннар хардараллар Кинилэр ийэ тылларын кыбыста тоннук тутталлар, дьээ-боо хойуу кылыһаҕын сааттаах курдук саныыллар. Мин сахалыы кутум онтон туорхаһыйар, өһүргэнэр, ол ургустартан хомойон ыһыах үөрүүтэ өлбөөрөр. Бу тугуй, олох сайдыыта үүнүү кук-хана буолуо дуу, биитэр күүгэн аһаластыы сыыһа иитии содула дуу? Аныгылыы-сайдыы күүстээх ол эрээри атастаах, эргэ-тох төҥүргэстээх турт кэриэстээх буолуохтаах. Бар дьон үйэлээх үгэһэ, айыы санаатын кэс тыла Өлбөт мэҥэ таас кэриэтэ, өлбөт өрөгөй кэскиллээх, Өктөөп биэрбэтэ буолбат, тыыннаах тыл өлбөт эрэлин, Ленин ыйбэтэ буолбат, бары тыл сайдар кэскилин. Мин олус иэйэ истэбин сүрэх нууччалыы ырыатын, Мин байабын нуучча тылын, Иккис ийэ тыл гынаммын, Иккис, дьиҥнээх төрүт тылын саха тыла Сахам тыла, мин көҥүлүм, мин тапталым, мин советскай былааһым тыла. Ол иһин итэҕэйбэппин, эр тылын эстиэ дииллэрин, айыы тыла, олоҥхо тыла, аата суох өлөр кэскилин, улуу баай кыыллыытыгар, хоромньу суох ыйытыыга, толоостуктаах дьүүлүн оннугар, эн сахалыы хардарыыгар. Иһит доҕоруом, ытыктаа. Ийэҥ тылын, аҕаҥ тылын хомотума, ытатыма, киһилии кэпсэт эбэҕиний? Оттон түһүлгэ советскай саха тылынан саҥарар, алаас муҥунан оһуохай арыт олоҥхо дуораһыйар. Семен Данилов ардах куйаас күҥҥэ эмискэ силлиэ түстэ, этиҥэттэ, сэбирдэх уҥа түннүккэ бөтөн таҥма хэккирээтэ, тобулларбардыаларбар кубулаччы кутан ааста, ардах ааспыт суолугар арылы кустук кылбаарда Сүүдүрүү муҥун иһэн сирэм ситтэ, ача атта, халлаан халлан дьэҥкэрэн, алаас үрэх үөрэ сытта Мүөттээх сөрүүн салгыҥҥа күөрэгэй көтөн таҕыста, кини эрэ ырыата кэҕэ тойугар кыттыста Үөттэ-көттө барыта астына тыына айылҕа Хапсыы-хамсыы таҕыста Дьиктэх буортан күөх ача Баҕарабын быйаҥнаах ардах курдук буолуохпун, дьоҥҥо Ийэ дойдубар туһалаахтык олоруохпун. Аахта Наталья Николаевна Никифорова Сайыына, албан икки саастаах Дьокуускай Сэмэн Данилов, төрөөбүт тыл Чыычаахха чыычаах чуопчаарар тыла, сүүрүккэ сүүрүк сипсиэр тыла, этиҥҥэ этиҥ эрчимнээх тыла, илгилээх истиҥ ийэ тыл буолар. Оттон бу миэхэ ийэм биэрбит тыла олоҕум тыла, тапталым тыла, мин төрүт тылым Мин ийэ тылым Саргылаах сахам саҥата буолар. Олох ханнык да үөр түгэнигэр ийэ тылгыттан абыралы булуоҥ, кини баай-байҕалыгар тиксэҥҥин, баай туһаланыаҥ, өлбөт өйдөнүөҥ. Тылбыттан булабын ааспыт кэмнэр айыы санааларын, бүгүҥҥү күнүм күмүс түгэннэрин, Кэлэр кэмнэр кэтит кэриҥнэрин кининнэн эрэ, кининнэн эрэ кэпсиир кыахтаахпын сибигин ситэрэн. Эҥин эгэлгэ кэрэтик иһиллэр, үгүстэр-үгүстэр дархан тыллар, тыллар бары туспа кэрэлээхтэр, бары туспа уран ойуулаахтар. Оо, ол эрээри дууран түгэҕэр Эн бар дьонуҥ санаатын саталыыр, ийэ эрэ тылынан этиллэр, итии иэйиилэр сөҥөн сыталлар. Ол иһин дьылҕа киһиэхэ анаан биэрбит эбит ийэ тыл алыбын, нууччаҕа нуучча номоҕон тылын, сахаҕа саха сайаҕас тылын. Светяш чугчаарар тула сүүрүккэ сүүрүкчүктүө тула, этиҥҥэ этиҥ эрчимнээх тула илдьэлээх иккин ньукул була. Онтон миэхэ ийэм биэрбит тула, олоҕум тула, тапталым тула, мин төрүт тылым, мин ийэ тылым тардылаах

Олох ханнык көтүгэн-игэн ийэ сылгыттан абыралы булун, кини баай сайхалыгар тиксэҥҥин, баай дууһаланыҥ, өлбөт өйдөнүөҥ. Сылгыттан булабын ааспыт кэмнэр айыы санааларын, бүгүҥҥү күн көмүс түгэннэрин төрүт кэрэ кэм кэтит көрүҥнэрин. Кининэн эрэ, кининэн эрэ кэпсиир кыахтаахпын силигин ситэрэ. Үгүстэр, үгүстэр дараҕын тыллар, тыллар бары туспа кэрэлээхтэр, бары туспа уран ойуулаахтар. Оо, ол эрээри, дууһа түгэҕэр эн бар дьонун санаатын саталыыр, иһиэһэ тылынан этиллэр иитиилэһиилэр төһөн сыталлар? Семен Данилов үөрү. Сыһыыга, тумулга, сибэкки ыһыаҕа бу чыычаах дойдута ырыаҕа аһаҕас. Мин үөрэ турабын, мөндүүрэ, тумулга тапталбын, ырыабын тамныыбын тыалларга.

Дөйбүөрдээх аар хатыҥ, билэбин мин үөрүөм бүппэтин аспатын, сыһыыга, тумулга, сибэкки ыһыаҕа, үөр чыычаах дойдута үөрүүгэ аһаҕас. Чыычаахха, чыычаах чупчарыктылар. Сүүрүккэ, сүүрүк сипсиэхтила. Этиҥҥэ, этиҥ эрчимнээхтила. Илгэлээх истиҥ ийэ тыл буолар. Оттон бу миэхэ ийэм биэрбит тыла. Олоҕум тыла, тапталым тыла, мин төрүт тылым, минийэ тылым, саргылаах сахам саҥата буолар. Өлбөтмэҕэ тылбыттан буолабын астык кэммэр айыы санааларым бүгүҥҥү күнүм көмүс түгэннэрин кэлэр кэммэр кэтит кэриэтэр кининэн эрэ тыыннаах тапталым нарын саҕатын туойар кыахтаахпын өлүөнэм үрүҥ түүнүн үчүгэйин өлбөт өрөгөй баттан баҕатын Кининэн эрэ, кининэн эрэ кэпсиир кыахтаахпын. Силигин ситэрэн, сэмэй сүрэх сип-сибигин иһиитим. Сэргээн сэһэн иһирэх иһиитим. Эр санаабыт, төлөнүн, омунун, дуоһуннаах дьайыыбыт дуоспурунун. Олох ханнык да ыар түгэнигэр ийэ тылгыттан абыралы булун. Кини баай байҕалыгар тиксэҥҥин, баай дууһаҕыныын өлбөт өйдөнүө. Эҥин өлөргө тэлэтэ киһилэр. Үгүстэр, үгүстэр дархан тыллар. Тыллар бары туспа кэрэлээхтэр, бары туспа мыраналлаахтар. Оо, ол эрээри дулан түгэҕэр эн бар дьонун санаатын саталыыр, ийэ тылгынан этиллэр. Ити иэйиилэр соһон сыталлар. Ол иһин дьылга киһиэхэ анаан биэрбит ийэ тутталыбыт. Нууччаҕа, нуучча омоҕон тылын, сахаҕа, саха саҥаластылын. Чыычаах ырыата Семен Данилов Атын сир чымаан дуолан халлааннара алаара, атын тыл эркин буолан атастарбыттан араара. Манна мин арыт аттыгар туманга муммут курдукпун. Бу дьон хойуу дойдутугар тулаайах туолук курдукпун атын тыл эркин буолан атастарбыттан араарар хол дойдуга чороҥ хаалан буһабын мунчаарыы муҥар оччоҕум миигин саататар чыычаах чуопчаар саҥата Аралдьытар, уоскутар, чыычаах, аттаах ырыата. Оччоҕо сахам тылын илэ бааччы истэбин. Төрөөбүт төрүт сирим, сылаастыынын билэбин. Ханна да оннук күүстээх Оннук истил илгэлээх, чыычаах чыыпчаап саҥата, чыычаах чуопчаак ырыата